Merci, Här President. Jo, d'Aviatioun ass an ganz schwéiere Bedingungen, wou wahrscheinlech viru puer Méint nach keen dermat gerechent hat. Am Dezember waren déi éischt Nouvellë komm aus China. Do hu verschidden Airlines schonn geziddert, dass d'Situatioun sech wäert verschaarfen, an dat ass elo agetrueden. Mee ech probéieren och elo an deene fënnef Minutten iwwer esou komplex Thema wéi d'Aviatioun eriwwer ze kommen. Mir géingen eis natierlech wënschen, dass an den nächste Wochen nach eng Kéier hei an der Chamber wäert diskutéiert ginn, wéi et mat eisen nationale Fluchgesellschaft, mam Flughafen weidergeet. D'Fligeren um Buedem, dat huet net nëmmen Auswierkungen direkt op d'Fluchgesellschafte selwer, mee wéi mer alleguerte wëssen, ass et an der Reegel och esou, dass eng Aarbechtsplaz um Flughafen mécht dräi Aarbechtsplazen an der Geschäftswelt aus, soudass de Wuel den Neescheffekt an der Aviatioun immens héich ass an deementspriechend och fir eis ganz Pirate ganz wichteg ass, dass mer d'Aviatioun stäipen. Wéi geet dann elo weider mat de Moosnamen? Dat wäerten eis Froen un de Minister sinn. Wéi kann een nach u Bord mat de Passagéier zesumme fléien? Wäert et do mam Sëtz eidel bleiwen duergoen? Well et muss een do och wëssen, d'IATA huet elo erausginn, dass se nëmmen dräi vun 100 Fluchgesellschaften dat iwwerhaapt profitabel wäerten iwwerliewe kënnen, wa se mussen ee Sëtz dertëschent fräi loossen, sou datt déi Moossnam am Moment an der Airline-Branche ganz ëmstridden ass, well et nu emol op hir finanziell Polstere geet an se domadder Suergen hunn, wéi se dann déi Flich iwwerhaapt kënnen profitabel bedreiwen. An déi aner Fro, déi sech duerno wäert stellen, Wéi ass et mat de Fluchgesellschaften, déi op Lëtzebuerg kommen? Mir kënnen sécherlech mat der Luxair verschidde Sécherheetsmoossname verhandelen, mee et si jo och ganz vill Airlines aus dem Ausland, déi zu Lëtzebuerg landen. An deementspriechend si mir Piraten och fir eng gemeinsam europäesch Reegel. Et kann net sinn, datt et herno e klengen eenzelne Fléckenteppech gëtt, wou all eenzel Land seng eenzel Moossnamen entscheet, fir d'Fluchhäfe bezweifelsweis Airlines, do setze mir ganz kloer op eng europäesch Léisung. Et ass och elo esou, datt d'Leit, wa se elo erëm dierfen reesen an eraus wëllen, sécherlech emol net déi éischt eng Businessrees wäert sinn, mee éischter eng Rees, wou et an d'Waarmt op enger Plage geet. Deementspriechend ass eis Fro och un de Minister, ob et schonn Nouvellë ginn. Zum Beispill Griichenland huet elo ugekënnegt, ab dem éischte Juli warscheinlech Touristen erëm z'empfänken, ob där vläicht iergendwelch Nouvellë scho krut iwwer d'Diplomatie, wéini datt den eenzel Länner géingen opman a wat vläicht un der Rumeur drun ass, wann een a Spuenie misst fléien, datt een do zwou Woche mol misst méi aplange fir mol d'éischt a Quarantän ze goen. D'Bäihëllefe goufe schonn ugeschwat. Et ass elo esou, datt de Flughafe Saarbrécken, Dat ass elo geneemegt ginn. 18 Millioune wäert un Hëllef kréien, wat sécherlech fir Lëtzebuerg interessant ass, well dat d'Konkurrenzsituatioun nach eng Kéier anescht wäert duerstellen. Dofir sinn eis Froen och do un de Minister, Wéi ass et mat Hëllefe fir Luxair, Lux-Airport? A wann déi géinge kommen, hutt Der do schonn Simulatioune wéi déi kinnten ausgesinn, ob dat iwwer eng Kapitalerhéijung ass, e Subsid, oder Kredit, op wéi ee Wee dass Der do wëllt goen. An et ass schonn ugeklongen, Et gëtt eng Fluchgesellschaft an Europa, déi huet sech elo zum Spaass gemeet, fir d'Staaten op den Europäesche Gerichtshaff ze huelen, wou eeben esou Hëllefe ginn. Ob Der do schonn am Viraus eng Kéier gekuckt hutt, wéi eng Hëllef dass een der Luxair villäicht kinnt ginn, sollt déi néideg sinn? Mir sinn nach ëmmer am Fall, sollt se villäicht néideg ginn, ouni dass mer herno op de Kierchbierg géingen zitéiert gi vun enger Konkurrenz-Fluchgesellschaft. D'Fro ass och, wéi positionéiert sech eng Luxair no der Kris? Villäicht sinn, wéi verschidden aner Airlinen ugekënnegt hunn, déi grouss Fligere mat iwwer 150 Passagéier villäicht da guer net méi an der Moud, mee et sinn éischter déi Kleng. Ob de Minister do schonn Nouvellen huet als gréissten Aktionär, ob Pläng do sinn, wéi mer dann, wann d'Luxair elo erëm flitt, dat wäert erëm ophuelen? Dann, fir d'Vertrauen ze stäerken an d'Aviatioun, well et ass jo esou, och wann d'Leit elo erëm kënne fléien, wäerte sécherlech e puer Leit Bauchwéi hunn, ob se da sollen en Ticket buchen. An aner Leit hu schonn en Ticket gebucht a se wëssen awer net, ob se kënne fléien oder si vulnerabel, soudatt se se schonn d'office net kënne fléien. Dofir froe mir Piraten haut an enger Motioun, datt dem Client säi fräie Wëlle soll respektéiert ginn, ob e säin Ticket als Coupon oder als Cash-Versement zeréck wëll. Am Moment ass et jo esou, datt déi Diskussioun, lancéiert vun Däitschland, stattfënnt, datt d'EU zwar och der Meenung ass wéi mir Piraten, datt een éischter soll e Remboursement kréien, mee awer am Moment Däitschland Drock mécht, datt en déi Leit just e Coupon kréie. Jo, dann huet een e Coupon kritt, mee wann een awer net méi wëll fléien, wat mécht een dann? An déi aner Saach ass natierlech, si mer eis do bewosst, dass dat op d'Reesagencen an d'Fluchgesellschaften deementspriechend e finanziellen Drock wäert ausüben. Dofir steet an eiser Motioun och dran, dass de Stat e Fong géing ariichten, wou een déi Reesagencen bezweifelsweis d'Fluchgesellschaften kinnt sponsoren. D'Aviatioun wäert verännert aus dëser Kris erauskommen. Et ass un eis, der Politik, fir de lëtzebuerger Modell, well et muss ee soen, Wéi d'Luxair an esou wéi de Luxair Port opgestallt ass, gëtt et an Europa keng zweete Kéier. Et wäert un eis Politik sinn, an dofir hoffe mer, datt mer an der Chamber nach wäerten e puermol iwwert d'Aviatioun diskutéieren, wéi mer eis Fluchgesellschaft, national Fluchgesellschaft wäerten opstellen. Merci.
Merci villmools, Här Goergen. Elo huet d'Regierung d'Wuert, den Här Mobilitéitsminister François Bausch.